קורח איז געווען א הימל מענטש! א הימל מענטש! איך ווייס אז די בוקס וואס מען געט אין חדר, זיי משל'ן אויס קורח מיט דתן ואבירם, דאס איז דאך אינטערעסאנטע נעזער, אינטערעסאנטע היטל, מען זעט משה רבינו מיט אזא שיינע טלית, מיט א א מיליאן מענטשן וואקן אים נאך, דתן ואבירם שטייען אין די זייט אזעלכע געבויגענע מענטשן, ס'איז נישט אזוי. ס'איז נישט אזוי, ס'איז יכול להיות אז משה רבינו האט נישט געהאט אזא שיינע טלית, דאס איז אווירא מיט קרח, האבן געהאט שיינע בעקיטשעס, אפ טו דעיט בעקיטשעס, שיינע טילעפס, בערן האבן זיי געהאט, ער האט געהאט צוויי הונדערט און פופציג רעבעס פון די חשוב'טע פון כלל ישראל, און זיי האבן אריינגעברענגט א נייע סארט וועג. קען נישט זיין א איד דא אויף די וועלט, מען קען נישט זיין א איד דא אויף די וועלט, מען דארף זיין פלין אין די הימל. קורח האט אנגעטון פאר אלע זיינע מענטשן א טלית וואס איז געווען אינגאנצן בלוי, משה רבינו האט געזאגט לייג ארויף איין בענדל וואס איז בלוי, איין בענדל תכלת, קורח זאגט נא נא נא נא נא, אונז זעמיר נישט איין בענדל אידן, אונז זעמיר טלית שכולו תכלת, משה רבינו זאגט די אייבערשטער זאגט מען דארף לייגן אויף יעדע טיר א מזוזה, אה, דו גלויבסט? ניין! מ'גייט אנפילן שטיבער, הייזער, מיט מזוזות! זענען געקומען חוזק מאכער פון משה רבינו, וואס? א מזוזה ביים טיר? דאס איז אידישקייט? נישט געקענט פארשטיין, אהרן הכהן, ער איז א צדיק? ער גייט ארום צווישן מענטשן, ער מאכט שלום, ער מאכט שלום, ער גייט הפצה, ער ברענגט אריין די אייבערשטער, וואס האט אהרן הכהן געטון? א גאנצע טאג, וואס האט ער געטון? וואס האט אהרן הכהן געטון? קוק אין תנא דבי אליהו, די לשון, ער איז געגאנגען הפצה! ער געגאנגען הפצה, חוץ דעם וואס מען לערנט אין חדר ער האט געמאכט שלום בית, שטייט אין תניא דבי אליהו אהרן הכהן איז יעדן טאג געגאנגען צו א צווייטע געצעלט, ער האט אים אויסגעלערנט קרישמע, ער האט אים אויסגעלערנט דאווענען, געגאנגען צו א צווייטע געצעלט, ער האט אים אויסגעלערנט לייגן תפילין, ער געגאנגען צו א צווייטע הויז, ער האט אים אויסגעלערנט נאך נאך נאך אנדערע מצוות. כהן איך האב נישט פארשטאנען וואס דער גאנצע עסק דא, מען גייט ארום צווישן מענטשן, מען דארף זיין א מענטש וואס איז אויבן אויבן, וועגן דעם זאגט מהרש א מורא'דיגע פשט, וואס האט משה רבינו געבעטן די אייבישטער? אויב קורח מיט זיינע מענטשן גייען שטארבן אויף א געהעריגע וועג, איז א סימן אז איך קום נישט פונעם אייבישטן. אויב וועט זיך עפענען א שפאלט אין די פלאר, אין דער ערד, און קורח מיט אלע מענטשן וועלן אריינגיין אין דער ערד, זאלסט וויסן אז איך קום פונעם אייבישטן. וואס איז פשט פון דער גאנצער בקשה? ווייל דאס איז געווען דער גאנצער פייט. קורח האט געזאגט די ערד. איז גשמיות, די הימל, דארט איז די אייבישטער, משה רבינו האט געזאגט פאר די אידישע קינדער, אט איז זעהן אז די אייבישטער איז די ערד, די ערד העט זיך עפענען, די ערד איז א שטיק אלוקית, די גאנצע וועלט איז איין שטיק געטליכקייט, וואס א מענטש טוט דארף ער אויפזוכן דעם אייבישטן דארט.